Mal-fenomenu tal-emigrazzjoni minn Malta, pajjiżna ma rax biss lil uliedu tilqa' 'l barra mill-pajjiż, imma ra wkoll diversi aspetti kulturali esportati lil hinn minn xtutna. L-emigranti Maltin li sabu rwieħhom l-Eġittu għażlu li jżommu l-kultura tagħhom ħajja permezz tal-pubblikazzjoni ta' għadd ta' gazzetti b'ilsienna. Lejn tmiem is-seklu dsatax, hemm dokumentat li madwar il-Mediterran kien hemm madwar 50,000 Malti u Maltija. li fil-biċċa kbira tagħhom dawk kont issibhom l-aktar Tripli, l-Arġilija, Tunis u l-Eġittu. U fil-fatt tant kien hemm Maltin li saru residenti l-Eġittu li bdew joħorġu ġurnali jew minn Malta indirizzati lilhom jew joħorġu ġurnali jew gazzetti li jindirizzaw lill-komunità tal-Eġittu stess. Il-ġurnali li bdew joħorġu mill-Maltin għall-Maltin jistgħu nsejħulhom hekk. Jien iffokajt fuq dawk li kienu joħorġu mill-komunità li tgħix fl-Eġittu indirizzati għal min qed jgħix hemmhekk. Kienu tant li kelli niffoka biss fuq dawk tal-Eġittu għax bejniethom u ħarist ukoll lejn xi ħaġa li kienet toħroġ Tunis, Kien hemm għal erbatax-il ġurnal matul perjodu fuq medda ta' żmien ta' sebgħin sena. Dawn in-nies kienu jagħtu importanza lil-letteratura Maltija, fosthom insibu per eżempju poeżija jisimha Ibowz ta' Dun Karm, ippubblikata f'wieħed mill-ġurnali msemmija. Poeżiji oħra li dehret popolari ħafna mal-editur ta' gazzetta minnhom kienet Il-Bandiera Maltija miktuba minn Ġorġ Pisani li tant għoġbitu lil dan l-editur li xtaq li l-Maltin tal-komunità fl-Eġittu jgħallmuha lil uliedhom. Dawn in-nies bħal kull emigrant ieħor mingħajr ma jridu l-identità tagħhom tkun iffurmat ruħha fil-pajjiż minn fejn telqu, u allura jkollhom ċerta għożża għal dik l-identità. Però, mill-qari li għamilt dwar tal-ittri tagħhom u l-gazzetti, kien hemm anke ilmenti jew oġġezzjonijiet li xi Maltin kienu jistħu juru li huma Maltin. U allura jinħolqu dawn l-argumenti favur jew kontra l-ilsien Malti. Bejn l-1880 u l-1934 hawn Malta seħħiet il-kwistjoni tal-lingwa u dawn il-Maltin li kienu qegħdin jgħixu diġà l-Eġittu ġarrewha magħhom u ħadet fosthom. Bid-differenza li flok ma biex ngħidlu hekk in-nuqqas ta' qbil ta' bejniethom kien lokali, ġarrew magħhom hemmhekk u. Essenzjalment ma kinitx daqshekk ta' ħtieġa għalihom li jżommu l-ilsien Malti ħlief li kienu marbuta mal-identità tagħhom li tant kienu jgħożżu uħud minnhom. Issa jidher li kien hemm dawk li kienu favur l-ilsien Malti u kulma jirrappreżenta u dawk li kienu kontra l-ilsien Malti jew jekk mhux kontrih għall-inqas kienu jew indifferenti imma jidher li kienu anke ostili għalih għaliex bħalma kien kien hemm kien hawn Malta F'waqt il-kwistjoni tal-lingwa, issib anke artikli fejn, per eżempju, Malti ta' Malta, għax kienu jiktbu anke bin-nom de plume ħafna mill-kontributuri li kienu jiktbu, u għaliex in-nom de plume? Milli jidher kien hemm anke ċertu biża' jew inkella preokkupazzjoni li ma jurux isimhom il-kontributuri fil-gazzetti. Wieħed għandu jifhem għax kienu jibżgħu minn ċerti riperkussjonijiet jew retribuzzjonijiet. minħabba l-kontenut tal-kitbiet tagħhom. Kien hemm ċertu Malti ta' Malta li jidher li żar l-Eġittu li jikteb f'artiklu minn tiegħu li qabel traq lejn l-Eġittu qalulu hemmhekk se tħossok iżgħar f'pajjiżek minħabba li l-komunità tal-Maltin kienet kbira ħafna. Imma juri d-diżappunt tiegħu fl-artiklu li jikteb għax jgħid li ma kienx il-każ, sab ħafna Maltin li ma jużawx il-Malti jew għax il-ġenituri tagħhom ma ddewwulhomx jew inkella għax ma tgħallmuhx jew ma ridux jużawh. Il-gazzetti jġibu kemm xogħlijiet ippubblikati f'Malta, kif semmejt diġà xogħlijiet ta' Don Karm, ta' Ġorġ Pisani, hemm kitba ta' Ġużè Chetcuti, u min-naħa tagħhom anke nsibu poeżiji li kienu ta' xeħta romantika fejn jigglorifikaw l-istorja ta' Malta, essenzjalment huma estensjoni ta' dak li qed jiġri f'Malta bid-differenza li l-kuntest kien wieħed barrani u li l-Maltin favur il-Malti kienu jiggranfaw aktar ma' dak li hu tagħhom jew li ħadu magħhom minn pajjiżhom, minn Malta, waqt li oħrajn riedu